Helo, Angharad Davies i fi. Um, dwi'n gweithio ar y funud i CFI Cymru fel swyddog materion gwledig. Hefyd gyda fi yn ar y ffarm deuluol, um, a mae gyda fi fusnes bach o greu balŵn sef Hali Balloon.
Fe bennes i coleg pan o'n i'n 18, es i mas i dreulu yn Seland Newy am flwyddyn i ddechrau da, prynon ni trailer yn llai o seis na hon i fynd tu ôl pick-up a pigo ni lan lot o waith yn weddol gwip a wedyn dethon ni'r syniad wedyn i cael tractor trailer achos oedd digon o waith i gael a touch wood ni wedi bod yn lwcus Mae ni 'di cael hel digon o waith i cadw ni'n fishi.
Cam cynta rili oedd jyst gweith pobl lleol, ffrindie, yym er mwyn cael yr content i roid ar social media so yr cwpwl o flwydd cynta nes i yym o'n nhw'n rhai rhatach neu am ddim jyst i ffrindie yym rhywun yn cael penblwydd myn a balŵn gyda fi tynnu llunie a wedyn sefydlu gwefan yym wel tudalen Facebook a tudalen Instagram er mwyn hysbysebu'n bellach. Oedd gweud yn lleol yn holl bwysig achos ma' ni'n gweud mae pobl lleol sydd i gefnogi fi fwya. Bydden i hefyd yn gweud falle fi 'di bod neu sawl sgwrs ym Merched y Wawr neu mewn sefydliade eryll, yym pobl falle sy ddim ar gwefanne cymdeithasol a gadel business card ma' nhw 'di bod yn yn ffantastig achos ma' nhw'n jyst yn ffonio chi a gofyn lle ddim yn gwbo be sy ar ga'l a wedyn ma'r sgwrs yn dechre o fyny. Ma'r busnes 'di tyfu yym dros tair mlynedd dwetha. Yy dwi dal ar y cyfrynge cymdeithasol on' yn derbyn rhan mwya o'r archebion 'de yym o law i law.
Fi'n credu bod yr twf a'r llwyddiant ni 'di cael yn dangos bod bod gwaith i gael yn cefn gwlad. Dwi'n teimlo bod gwaith newydd yn dod lan nawr achos fel rheol bydden ni'n gweud mae ffermwyr, ffermydd yn tyfu mewn maint a mae hwnna'n meddwl bod gormod o waith i un ffermwr i gallu wneud ei hunan, so mae hwnna'n dod â fel busnes fel ni, cyfleoedd i rywun ddechre busnes fel yr un 'ma neu rhywbeth tebyg. 'Da'r busnes ni, ni 'di um, trial cymryd mantes o'r ffaith bod technoleg newydd i gael. Mae fferm, ffermydd yn uh, cadw lot fawr o busnesau arall i fynd, mechanics, peirianwyr, vets, pobl meddyginiaeth, pobl yn gweithio yn yr um, siopau megis Winstay a CCF. Dwi'n teimlo bod y cefn gwlad yy lot mwy fishi na falle ma' rhai pobl yn gweld. Ma' 'na cyfleoedd eang i gael mas os rywun gyda diddordeb i aros yn lleol a fi'n credu bod gwaith i gael a ma' cyfleoedd i gael.
Mae'n gallu bod yn ardal itha anghysbell, dyw e ddim yn rhwydd falle os 'y chi'n allan gyda ffrindie i cael tacsi gytre. Yym chi'n gorffod dibynnu ar lifft i rywle o hyd os 'ych chi'n yym mynd i barti ne' rwbeth. Er bo fi 'di gweud na dyw e ddim yn effeithio ar mywyd cymdeithasol i o gwbwl yym bydda lot sy'n nabod fi'n gweud bo fi byth adre. Unweth ma' cysylltiade gyda chi ma' fe'n gymuned agos.
Clwb FFU yw bywyd cymdeithasol fi mwy na i gyd 'na le ma' ffrindie fi'n mynd a ma' fe'n fi'n gweld e'n bwysig iawn i ni fel cymuned. Ni'n wneud tractor yn Nadoligedd bob blwyddyn a wedyn wrth wneud ni ni'n mynd na mae aelodau ifanc a aelodau wedyn yn dilyn tu ôl yn canu corole, mynd trwy dre Aberteifi, trwy'r pentrefi lleol a mae hwnna'n, mae'r arian ni'n codi fyna wedyn i gyd yn mynd at um, elusenne. Bydden i'n uh, disgrifio bywyd cymdeithasol fi yn fisi. Fi'n credu bydde pobl falle yn meddwl bod byw yn cefn gwlad yn meddwl Bod chi'n goffod byw bywyd bach mwy heddychlon a bach mwy laid back ond na, dim, dim 'na be fydden i'n gweud. Bo' fi'n gallu siarad Cymraeg, ma' fe'n agor lot o gyfleoedd i fi. Dwi'n teimlo bod y ffaith bod pobl fel fi a ffrindiau fi yn yr ardal yn siarad Cymraeg bob dydd, yy, neu llai yn gwaith neu yn ein yym bywyd hamddenol, yn meddwl bod yr iaith yn cael y cyfle i gadw fynd, ma' fe'n mynd o nerth i nerth trw hynny.
Ni'n eitha lwcus efo'r ffermwr ifainc, ma' popeth ni'n neud yn rhysant ar y funud drwy'r Gymraeg. Ni'n cael ambell aelod sy'n ymuno sydd yn dysgu, ond ma' fe'n hyfryd gweld nhw'n datblygu ac cael defnyddio'u Cymraeg mewn sefyllfa bach mwy social. Mae rhan mwya' o'n cwsmeriaid i yn Gymry Cymraeg, bydde nhw'n hoffi falle bod chi'n gallu cael balŵn wedi personoli'n Gymraeg, yn lle mynd i'r siop yn dre a prynu balŵn commercial yn Saesneg. Bydde ni'n dweud bod 'na fanteision economedd i y gael y Gymraeg yn y fusnes a medru creu'r balŵns drwy'r Gymraeg yym oherwydd os na fydden nhw ar gael falle fydde pobl yn troi'r Saesneg yym felly ma'r bod y cyfle 'na ar gael yn eu hybu nhw i brynu'r Gymraeg. Ma'r fusnes yn rhoi rhywbeth i'r i'r iaith Gymraeg oherwydd yym dwi'n gallu sgwennu Penblwydd Hapus ar y falŵn a ma'r balŵn am mynd i barti falle le ma' pobol Saesneg yn siarad bo' nhw'n clywed Penblwydd Hapus am y tro cynta.